Divê paşa serê milê dixê ez gencekî panzdeh salî me. Ji min ne dinya xirab dibe ne ava dibe. Yan paşayekî hebû çi qal pêrê xwe poşman bû tu hefta qal min poşman. Ne paşa jê hez dike, hez dike kî neçe ji cem. Divê law nebin bertê. Nebin bira ji min ra mesela paşê bêjê, paşê bibin serî wî.

Nuqulê xwe kir nav destê wî, du heb dendik kir nav destê wî. Paşa Gazî bavançiyê xwe kir û bavan çelorê mêzekê avan dendikana çin e. Teyrê me anî bana çin e. Bavançî tê mêzek ket wî paşa. Mîna teyê dendikê sêvan e em nizanin. Sêve, sêvmîn e em nizanin. Ez ê bibim baş o. Dibe nav bavançiyê xwe de her du sêva yekî lûyê yekî lûyê Toxumê wan dike erdî û sala dinê fîliz bin. Fîliz dibin, e darê sêvan ser fîliz dibin. Eger du sal, sê sal dikeve ortê her yekî sêvekî digirin. Her yekî sêvekî digirin. Sêvî da mezin bûne, gir bûne. Da gihiştine. Da gihiştine. Rokî Bagbaşî nexweş bûye, lawkî wî heft heyş salî hebûye, ew bûye lawkî wî. Li ber wa zûr û parî rahetsiz im, rabe here nav bax, li ber bax be, çavê tel bax be, heta ez parî pak kirin tê. Heva lawik terre binê wan darê sêva sêvek hetiye erdê, daha mara zehîrlenîş kiriye, dû fişka zehîrlenîş kiriye, zehîrlenîş bûye li erdê. Zor wî ew jemo digre û dixwe, çer dixwe di binî dorê de dikeve dimre. Dimre evay te bavanşî mêze ke lawik ne tere nav bax mizet ke lawik teme. Luyalî tere lawik, luyalî tere lawik mizet ke lawik we di binî wan dara da vezeliyar. Li serê darê mizet ke sêvekî teme. Sêvekî tune Keremê Zevkê Lauk Mirî. Lauk Mirîyê cinazê lay xwe ma dide ser destê xwe û tê dûwana paşê dibê Paşa tu dibî maşûqê teyra, maşûqê tuya ew dendikekî teyrê te anî bû du heft sêv. Layê min çûye yek xarîyê dê me jarî ne layê min mirîye di nav bav e. Paşa wer hêrs bima serî teyrê xwe digre diqetîne û di pencereyê re dawêje. Pencereyê davêje balonçî pê gazî jina xwe dike bê jinê xwe re em herin. Em bû yek lawikî bû ew jî çû zeylemiş bû mir were em herin sê vekî ma em jî wî bixubir em jî bimrin li pê layê xwe em bi dinyayê me. Evana perin sêvê dixwin de yaşlî bûne pênce şêst salî bûne mêzet ke her duj bû her yekî qîzekî xortekî çardeh sal. Şa dibin tên Derê diwana paşê derê dixin dikevin hundar bawan şî bê paşa tu min nas dikî no wele law tu be çi te nas dikî mîrkî xerî be çi te nas dikî dibe ala ez bawan şê te me hal û mesele sêva dinê aha min çû min û jina xwe me xar me gû biranc zerîlemiş bin Em pê bûn xwe û tu qîzê çardeh sal in. Paşa wê gazî celatiya dike bê werin serê Baxbaçî û jina wî lêxin. Bû sebebê teyrê min, min teyrê xwestûyî qetan, ew jî teze bibin qîz û xort bi dinyayê şabin. Serê herdûyê jêk. Serê hewca jêkin evay te serê wan li dibe lê xistin. Divê paşa ew çiqa têrê xwe poşman bû, tu heft waqa min poşman divê hema zat tu min nabînî ev dest nake. Law divê bextiyar îro nebin, îro bû êvar. Sibê paşê bextiyar. Paşê bextiyar bibin. Evay te wê şevê dîsa cem paşê ra teve sibê zû cardin celat bê. Celat bê ba bextiyarê te ra dikin divê em bi em bibin. Bextiyar bê paşa Avcı Ahmet qal jina xwe poşman bû, hema wî dawiyê de jina xwe dî. Tu daha min nabînî. Divê la de nebin bira mesela Avcı Ahmet jî bêje paşê bertêr bido serî wî. Evay te wî şevê rûva dikeve sibê ra dibe dest meselê dike. Divê paşa pîrekê bû lewkî Hînekî hebû lawikî wî hebû layê wî. Sibê heftayî were nêçîrê bû. Ji xwe re îşekî, karekî ne. Navê wî danibû Awceh. Rokî pîrê ji re bê lala û ca, tu ji mîna zarê xelkê be, axel pere Stenbolê, dixebite, pera qezenç dike. Tu sibê heftayî were li nêçîrê te, nêçîrê çi baş ev kirî?

Paşayê Stenbolê em warin ser Paşayê Stenbol. Paşayê Stenbolê tîzekî wî pir bedew heye bîye. Rokî êvarê ew heval mevalê xwe bi hev şa dibin. Jêl va direve bi nergiyana we hilkişe şimika nigî wî dikeve erdê. Dikeve erdê dibî mola me kî we jî ye ez biro lû bezî sibê robin bigirim. Paşa êvarê wata tere şimikê li derva dibîne Divê eva şimika li nigê kî were ez li xwe ma sond xwe. Dike nigê temamê qîzê şer nigê kesî ma. Qîzê wê şer gitop dike deneme dike li nigê wan ma. Simala wî dimîne. Tînin çer dike nigê qîzkê şimika qîzkê nigê qîzkê re. E carê son xaliye. Sonda pîston xaliye. Eva rat be, qîzê jinik rat be. Sandıqekî mezin çêtke diya wî, diya qîzkî. Qîzikî dikî û zêr û zîba û pera per dike cem, tijî dike hundirê sandıqê. Ê, Tevî mix dike û dibe pişta telalekî û divê bibe çarşî bif. Bibe çarşîyê bifroşe evayê te vata dibe çarşî divê kî vî santika min bikire ji poşmane kî nekire ji poşmane fiyeta wî jî deh zêr e. Ji Ehmed Cîva Xemîzet kê Dehvêrêwî heye. Duşemişt be dibê ez nekirin çima poşmanim ez bikirin çima poşmanim. Temam ez nekirin ez dibêjim belkî tişkî qîmetlî têda ye e nekirin poşman bim. Lê ez bikirin çima poşman bim. Ya wele dibê en iyisi ez bikirin. Ez bikirin bira poşman. Ez bikirin bira poşman bi dikirin. Deh zêra didê dikere, mêze dike, bazirganê şerî wan jî qudrê xwedê tê tere welo. Tere cem bazirgan başî ew dibê şima sandiqek me heye, tu bi xwe re bibî wela tu şer dibe. Tu bi xwe re bibî wela tu şer dibe, vana kemin pê yew dibê eşyayê pîlê dibê pirre, Ji derve ma tevî sandiqa terikê kiriyê ji pîlê re dişînî. Dibê wele ew e dibin xêra xwe dibî bibe no bî bê no çima min diken law dibê bavê ser barê qantirekî em bi. Bavê ser barê qantirekî li ser dişibîn. Ew jî heme disa xebatê devam dike. Xebite ji xwe re

Wexta pere qîzek ji sandiqê dertê di hundir de kiriye dertê de perel cêm heye. Yiyecek ji ê pêje hel cêm heye. Ji pîrê çê dike ji pîrê re qabekî yemek ji çê dike û datîne devê biçikî wî û mala wî temîz dike radixe. û cihê ku dikeve sandiqa xwe û derî ser xwe de kilît dike. Pîrê êvarê dibê hêzekê mala wî temîz kiriye. Mala wî temîz kiriye dibê û qabekî yemek jî li devê biçikî wî danîne û yemekê xwe dixwe dibê qey xelkê şîva mirêya ji me re anîne. Qey şîva mirêya ji me re anîne Rova demê dî saeyî ma. Sê rova wer dewam dike. Sê rova wer dewam dike rova şara yo dibiş ma heta na kesî me şîva mirîyê nêdan. Ê şîva mirîyê ji me re têniş ma mala min temîz bike. Sibê ra dibe derî ve dike car bin digire û xwe dike pişta derî. Mêze dike xirte xir sandiqê ke derê sandiqê ve. Derê sandiqê ve bû pîzekî jê derket meriv li pîskê mêze dike Tuzbê qey no pençkê rûyê derkê. Hêza tê semine gir mal temîz kir hat pişt derî pîrê eş bîlegê digre. Wê law dibê tu jina Awcê Ehmedê min î. Kizit qe Awcê Ehmed neyê ke dibê e. Dibê e dal ev eşkera dibin, dal ev eşkera dibin. Eva dibê pîrê rabe van pera bigre van zêra bigre her re me re malzeme bigre em xaniya çi. Malzeme bigre em xaniya çêkin pîrê rabe tera malzeme digre tîne dökmüş dike û derê koxê xwe dozerê kirêderê de binî dûz dike temel dikole xaniya çê dike taximekî xaniyê Sê qat pê re çê dike meriv qîmiş nake xamniya mêze. Pere pir e, zêr pir e. Jinikê jina paşê sandiq tijî kiriye zêr jeng têza. Evay te du heb sûrekî jî çê dike du heb alteçe be ber derê xwe û dibê kî hat heta îzin ji me negir jon re verî venê. Min îzna wan dayê hûnê ber de ewere. Min îzna wan nedaye neyrin bikevin. Neyrin bikevin hûn ber Evay te rokî du du si sê rokî xêzib pencerê daye. Lay paşêj nêçîrê tê al pencerê mêze tê wata fîzikê dwîne axil serî ter. Axil serî tera tera mal dibê dayê ew bînayê teze çêbûne bo eşxanî me wê dane. Qîzekî tê daye hûnê herin min ra wî fîzikê bixwe. Bibe ewe nebe ewe.

Îzin tu nebe nayê min kevin hûna. Kizîk penceyê ra dibîne dibê çiye ji balteşê ra dibê dibê wele van hersî jinona dixwazin werin hûn ra te bibînin. Dibê berdim birawer. Berdim birawerim tê derkevin qatê sisiya xwetanê tu mişt kin dibê ez jino paşê me, eva jino wezîr e, eva jino melê paşê ye. Îde Mûsa çawa re hatine hûn bi xêr hatine dibe rûştande ji we re çayê qawe yêmek hazir dike yêmek tîne datîne û çavê hev mêze dikin divê aleh xasika hincî pîvazê hêşîn hevana me bi yêmek re bixwar wer dikin pîrê here pîvaza ew ona qise kirin cem fiskî Pîrê divê lawa la ez her im ez her im kî beqalê pîvazê yeşîl bigirim werim. Her manofê kî pîvazê yeşîl bigirim werim. Pîrê tere. Pîrê tere jina paşê jina wezîra bê heyfa bê têskî jina Hacî Ahmedê. Onas bê mara lawkên bigre wî hêrs bibe. Wata wer dibê qîzek rat be çû ji binê karûliya xwe dikişîne. Li hersiya dixe wer dike. Teniştê wange reş dike davêje derbaş balteçe rat bê bavên derve derî kilît. Bavên derve derî kilît dikin. Pîrê pê lawka mêvanê me divê min mêvan kê der çelo te me de jino paşî bû. Hal û meselê wan divê pîrê aha ji min re aha bû. Divê law terin pîrê pîrê. Evana terin terin divê law xerê tecmê bistîne. Lay xera divê jina paşî. Divê miştera ne bû jina xelkiye jina avcê Ahmed'e. Divê